Bê Efrîn projeya siyasî Kurdî weke dozek siyasî têk diçe. Mesela ena kesê û PYD bi rastî jî çi dixwazin? Ez nizan maaşê xwe dixwazin, razîbûna Tirka da ez dibim, nizan ev giştime qenaetekê ino divê guhartinek di sefê yekem de çêbibe. Vê Efrînê roja îro tu proje di darê bin xwe de xwe dibirî.

helwêsta enekesê û qesedê û rêveberiya xwe ser dibe yek. Ser efênî. Ji ber ku berê berê enekesê digo muherer e, rizgarkirî ye. Û ne tenê wisa jî me heger xelkê me yanî hege hemî grûpin, komele ne, dezgeh ne go binpêkirinê ku dikirinê radikirin ji xelkê re

Eno hev nêzîkbûna di helwestê de Efrîn bibe bingeh Motik wek dibêjin em. Motik eno pêş ve here û tişna di de jî bibine yek û arî û tiştek hevbeş çêbibe. Lê bê Efrîn projeya siyasî Kurdî weke dozek siyasî têk diçe. Em vê we bi telî muberir hebûna partiyên siyasî jî namîne. Ji ber ku dibin Efrîn ew Kurd li Sûriyê hewlin dibin mecmûê tecemûat, eqeliyet li vir li Kobaniyê ligel Dêrikiyê de tel te nikanî projeyek siyasî ser avakî wexta te xakinda kir. Hebûna şer'iyeta temsîla siyasî çi îtîlaf û çi anekes li Efrînê tine ma. Tine. Û bi telî a îtîlaf hirê min Kurdî de ma tenê serê kaniyê û girê sipî û a Kurdî de ê ene kesê jî ma di hirê min Cezîrê û ê heta Kobanê ew min. Yanî hebûna siyasî ke temsîl siyasî ji Efrînê roja îro tune. Ji ber wisa jî divê helek

Kobanê asîma Sînaa bû û Cezîr jî asîma bû Qamişlo. Eva vir dest pê. Ê din zatî PYD û Rêveberiya Xweser ne tenê Efrîn Rojavayî Kurdistanê giş beşê Rojava ji Kurdistanê giş xwar kira weke destekek ji bo şerê xwe li hundir Tirkiyê de û ji bo hinek tişna bi destkeftina li hundir Tirkiyê de pêk bîne. Lêveger li xwe lê vegerin ino zanibin bigên qenaetekê bê Kobanê heger Kobanê bûya û bê Cizîrê heger Cizîrê bûya û bê Efrînê roja îro ti proje ti darê bin xwe de xwe dibirrî. Projeyê te siyasî têk diçê weke qedîyet şeab we ji Divê lêveger çê be bi rastî? Lêvegerek cerî derveyî sendûqê bi rastî ku em îtîraf bikin bi şaşbûnê xwe ne tenê îro piştî Cebhet Nusra Efrîn kete bin dagîrkeriyê weka dibên lê beyana enekesê vê taliya çima tim dibe nêzîk enekesê dubara dikim ji ber ku hêvî me tê de hene dostê me tê de hene ê ku tire xindikî adeten hêvî me re buanane beyana wan wadeh bû beyana wan inu gereke fewren Cebhet Nusra ji Efrînê bikişê manaha gereke ê divegerin ê ku siyasiyên beyana bikune wetê manî Îdrîs Hiso dibêje mademê îtibar dikirin

ne ji bo muqtene'in bi hebûna ana kesê bi xwe re bikarin alîkar bikin û fe'len projeyek heye eno alîkariya musteqbelê Sûriyê bi hevdire bikin ava bikin. Bi delîl eno hewl da Tirkiyê bê tirî carekê ecsamna din, komelgehna din yanî partîna din çêke beramberî ana kesê heta di îtîlaf de ji bo ku zext be û gef be li ser ene kesê fîhal eger xwestin û car carna ji wê mewqeî derkeve yan jî mewqifekî dijî wê bistîne. Ene kesê di nav wan grûpa de li zînê ye. Mama şirovekarên siyasî ê Tirkiyeyê serê me gêj kirine hingî dibê em kurda re ne wan mû meselê kurdan me re ye. Xêrî vê gotinê nabêjin. Eger rast ez şerîkê te me îtîlaf divya şerîkê her tiştî min. Di hezar û sêzdeh ez de minhaca zimanê kurndî ala esas qerar an îtîlaf da hikûmet muweqetê wê çaxêno derkeb tervasî me deresê ê bin destê îtîlaf be. Çima me neandin? Minhac heta naka ye kitêb, kitêbê sefê yekê û dê çêkirin. Çima me neandin? Çima Kurdî roja îro em dîatê çê dikin û wela camia çend kursê zimanê Kurdî çêkirine ewa ne rast e. Te'erîbkirin û tetrîkirin çêdibû li Efrînê. Grûpên hene emeliyata dikin li Efrînê. Ew grûpana nizam heta çend bi ser bi em bêjin bi xesa dirin yan PYD ew ew jî gor merefên dike ne mubaşer wan girêdayene. Tu çilo dibîne Rewa dibîne, şer'î dibîne, em bêjin grûpên hebin ku bi navê rizgarkirina Efrînê şer bikin îro ro. Çend rewa ye ev karaya anha? Na di aliyê yasayî de rewa ye. Ji ber ku herêmek dagîrker e ji mafê vê xelkê ye eno bergiriya xwe bike û berxwedana xwe bike. PYD û rêveberiya Xweser û Qesed ê destê wan dirêje nav grûpa de. Gav grûp ê peran e. Para tüpê dê bi xwedê wan gotê jî Abdullah Ocalan Beşar Esed ji wan Efrîn em ê wî hîmaye kin. Para bidin. Dizin. Para dide hene grupa dikire derdike îla axirî ew bi xwe wan tevcî radikin. Bes bi perê qesedê û bi dema qesedê wan. Ez zanim mesela kêm zêde intelektual û li Ewropa bi taybetî çend grûp çêkirin û hewlin dan kêm zêde hinin bawekî baş jî binpêkirinê mafê mirovan, binpêkirinê

bi xwe bû lê baş bû serastekî baş jî û bûne sebeb jî belkî hinek raportin navdewletî jî derketin ê ku tekez kiriye no hev herêm herêmek dagîrkere heva ye ê di diya perçebûna wan û xelisbûna wan dîsa jî ez bi tevgera siyasî ve hizbî ve girê didim ji ber ku bûye modêlek Her kes ji xwe re çêkir ji ber ku hinek musaadetê navdewletî ji civaka spî re datin. Her kes wek ixwana sê sed û şêst munazeme li Tirkiyê çêkirin. Gelek spas. Kak Ehmedê Musê destê xwe berz kiriye. Kerem bike kak Ehmedê Musê. Vera û tevda bi xêr. Tu ser sera û ser çava hatî layê camê re. Sağ bî memnûn spas kek Ahmed. Vay serdek gilkî xweş bû ez jê xwe dibûm jer gi telefonek hat li me bûbûr ew perçeyê gi te got yanî ekîd mero zane gi wê çi bû medmûne lê meselen ana di pir sê pir sen serê min de ez dirêj nakim ji ber dema te jî kin û dema va camêra jî kin lê mero biçik mêr bi mêranî bi mêranî mirovê bi tirsa xwe bikir. Ana ev ê gi em xwe li ser sicilatê ene kesê dihesibînin. Yanî para mam ne apoçîn em li ser sicilatê wa mehsûbin. Yê erê wilo yanî ne. Tayib. Ji ber ku me xwe li ser sicila wa hesibandê no ala esas ev meşrû qewmînin û Kurdistanê dixwazin. Tayê wextê ki dimînin di îtîlaf de û îtîlaf wa murtezeqê dişîne û ji te re û teban firsetek bi dest ereba ketî ku wedaeta xwe bişî derxin. Bidizîye û bisebîye û firsetek zêrîn bû. Di heyata xwe de nikarîbûn ev wedaet kiribana bi qindirga aniha bi dest wan ketî. Wextê enek kesê dimîne di hundirê îtîlafê de ev şer'enak e yanî

Wextê ke em dawê li ene kesê nekin em bê derkevin ji wir herin Hewlêrê. Hewlêr paytexta Kurdî ye û layê Berzanî ji wir texsîr nake û li wir çi dikin? Em ne şerîkê ene kesê ne bi tesfîq lil îhtilal û taban tîbaen wê pirsin din be. Kerem ke. Bi xudê bi kurtî jî ez ê bijim. Her yekî niha gotinek rehmetî Celal Talbanî hat bîra min tanî bîra min. Carkê di dinek eva di kitêbekê de hebû. Di museqefîn û rewşenbîr wek tenav kirnî wan re rûniştibû. Ji wan re çi got tê dibêje? Dibêje kurê min. Ya rewşenbîrên me. Na êma em hizbekî siyasî ne, mewazînê li quwa hene, navdewletî nizam çi em nikan bêjin Kurdistan. Hîn wexta berî, wexta hîn rizgarîxwaz, tevgera rizgarîxwaz. Ê we, wan çima nabêjin Kurdistan? Ha? Ji bo çi wan nabêjin? Çi, çi ji we kêm henî? Yani çi ji we kêm dibe eger wan nebêjin? Yaxî bi ro û şev Heta winke behsa tebex kin şîvegê kin nav de bêjin Kurdistan. Wextê ê me jî wexta go em nebêjin dagîrker mane em jî yani nizanim nizame çi navî lêkim bes ez naxwazim wî navî libêjim rewşenbîrê me lêkulînerê me nizanim helbestvanê me bi rastî jî êgo nebêje dagîrker Ne mana xwe xizmeta ene kesê dike elfkiro. Na. Di, di xerabûnê de e, xizmet dike. Ne di, di başbûnê ene kesê. Yani tesrîh dike no ek ene kesê di wê halê xwe de bimîne, di wê çarçewê de bimîne û pêş nekeve. Kak Zekeriya bi xêrate te dikim. Spas bo va gotinên te yên xweş û vê şev bêra baş. Baş e niha dawiya vî tiştî tevî yenî ev nûnerê ena kesê ev ê bîro li Îstanbulê û yê ku bi îtîlafê wana re û yê ku çine ser wa tirbê wa murtezîqa wana û ayata dixwînin û û îro bûna weke kirasekî weke kirasekî Tirk dibêjin bê ava Kurd merena û ev Kurdê ha ji ber vê Ev rêveberiya xweser baz dana û kirina başa ev kesî he çi dixwazin ji Kurda? Me ji bo tişna xwe pêk bînin ê şexsî bîn na na egem bêjin ege tu alî şerê qanûnî de werî ekî dê giş min baştir zanin. Wexta hebûna ene kesê di tîlav de

Divê axê xwediyê malê razî ne, çîşê me jî ye. Din, mesela NKS û PYD bi rastî jî çi dixwazin? Ez jî nizanim maaşê xwe dixwazin, razîbûna Tirkan de ez dibêm, nizanim giştime qenaetekê ino divê guhartinek di sefê yekem de çêbibe. Yanî bi nav bû çespî. Lê bes du tiştan nayêlin ino ev mustelaha ew nava ku bibe fermî. Yek jê zexta Tirkî ye. Teban a navdewletî têkêlî wê navdewletî zexta wê xort e Tirkî. Eva nehêle bi rastî jî dij e. Eva yek. Ê di diyê Rûsya bi xwe jî vîto îstemal kir bêne hat meclis em de eno ev mesela Efrînê bêtir neyê ber çav. Eva jî alîkî din û a sisiya me bi erkê xwe re nebin tevgera siyasî. Yanî carekê tê bîra min du hezar û nwazdeh de me got xeyo tiştekî tenê em ji tevgera xwe her du layanê wê û herz ew hemiya em dixwazin ehzabê we bes hewl bidin di navdewletî di têkiliyê xwe navdewletî de ino biçespînin, bisebtînin ino Tirkiye dewletek îhtîlal e. Kak Jiyan Dengê. Zor spas. Belê ema Musa Dengtiye. Kak Zekerî saet xweş, zor spas ji te re. Sağ bî serçava. Niha nizam ez bawerim sê çar tişt me ser deng kir. Ez Belê. bînim em wextê xwe bi enkesê re e, winda nekin. Em giş zanin enkesê xwe teslîm Tirka kirine. Bi wan re kar dikin yanî. Em em em xwe ji wê meselê bi dûr xînin ji ber ku em ê wextê xwe pê winda bikin. Mesela e,

Yani Efrîn bi xwe jî dîbiye mistewtanak herêma Efrînê. Çima? Niha te hinek hejma rêceta hin ziman serî sedî heftê muqabilî serî sedî se. Ew heftê hanekî li mal malên Efrînê hatene. Hinek gund hene sade bûne xelkê wê tê de yek ji mal jî tê de nemaye. Heva ji bi xwe jî ew gunda biye mistewtana yanî. Yanî bîme mana wextê heft sed hezar teqrîben reqem navbara heft sed û heyt sed hezar ê ku derbasî Efrînê bûnî bi cih bûnî li wê di niha roja îro xelkê ne Efrîn Tirkmen û Filistînî û Ereb û îla xirî heft sed hezar yanê di navbara çar sed gund sê sed û şêst û şeş heta çar sed gund e ewa gî ketina mala yanê her gundek

Ez kurd im. Ez ne hevalê va me. Ev temsîla min nakin yaxî. Eva milet firotiye, eva welat firotiye. Ma ne divê tu behsa va bikî tu ewil wextê tu tê neyarê nêv xwe de tê xilas nekî neyarê ji derve her neyarê te yaxî. Wellah wellahî em niha em niha ne li Sûrî em ne li nîzama Beşar Esed heyrîn yaxî. Wela min ne nîzama bişere. Em li li en kesê û peyedê heyrîn. Ev heqîqetek e yanî. Û saet xweş xeyr. Tevgera me yê siyasî bixabin. Weke ew dewletin ereba jî ne ji ji kela civakê derketine. Yanî wext wextê tu rûn me re digire Wî dewî wî masî dikilê dikilê dikilê ser rûn derdikeve jor te civakê yanî. Dorê panzde kutla hatin çêkirin ji bo Efrînê lê piraniyê wan rawestîn piraniyê wan kongirin xwe çêdikirin li ser îlamê û dera digotin em ê hana bikin em ê wisa bikin lê bes ew e îlamê yanî zanî. Lê vanid mamoste zekerî çêrê kirine ez dixwazim hewl li ser erdê têkilê di van lenî ez hîro gavêk ez hîro telefîn filan gundî dikim bi xortikî efrînê re ez têkilê xwe dikim ez bim hûn çawa dibînin hatinê heyet tehrîr şem yani hatinê wan hûn çawa dibînin her yek bi rengekî gotinê xwe dikî hinek dixwazin heyet tehrîr hebê ji vê ewna xelas bin vê çetena xelas bin gelo heta bi kijan astê ez wek pirsêne heta bi kijan astê vê komelena xizmet kirin ji bo Efrînê. Enekesê çi kirî û peyede çi kirî? Em em xwe lo me çi em em lê vegerê ji Enekesê dixwazin, em Efrînî lê vegerê ji xwe bixwazin. Pêwîst e me re amade be ji sibeh re heta ku me re nikan be îro ev zerfa wê were guhartin, guhartinê çêbibin. Me re amade be ji bo sibeh jî. ji bo disibe wexta ku wexta wê hat tu amade bî cahiz bî heva ez kanim tu aliyê van munazama û van cemîya û van tiştê wisa bêjin û tiştekî din cumlek din ji bo munazamatê medenî çi xwesî pir bin yani emel mujtema el medenî nezin tekamûliye hev di temam dike ne dijayîtiye nezin ne weke ê partiyên siyasî eger tu dibin gereke yek ji wana şonê îdir rûne. Yanî civaka sivîl çanda civaka sivîl çendî pir be jî tekamûl ye hev du temam dikin ne dijayîtî ye. Diyar e yanî qedera me ev e. Etrafê ê manî ne aslan wek Kaki Şar got xwe nabînin berpirsiyar û kesek ji wan jî hêviya nake û diyar e yanî em ê jî we roja bispêrin hev du û helan binerin bê kaşê divê lê

camêrek şêr helalek derkeve wek bêje ew tiştê ku ji me kêm e bik. Gelek em ji xwe re terh kin rêk çi ye, hel çi ye û alît li emel çi ye. Yanî min dixwast birakî me dînê ji me re ino em çi ji me tê xwestin, xastin em kesit derva û çi xastek ji me tê xastin û kesit me birakî me hin der.

Hey akî xwe qiyadî ji hev re çêkin rîştin, bi hev re çêkin fikirê xwe û gotina xwe bi hev re bitilistînin. Em bi navê OGŞ a dubare kak Zekeriya spas bikin ser hewl û wekpejmandibûna wî ser ev malumat û zanyarî ê guhdan me û em bihêvînê

tiştê ku çêbûyî li her mewqeekî eserî çi çêbûye yani çi hatiye dîtin çi teeda û çi destdirêjî lê kêbûye heva ji bo vê kurteyî yani êd siya ji bo çi gereke bi rastî jî ê hindir û tenê piştgirî ji me dixwazin ji hemiya dixwazin piştgirî tenê ji ber ku mandina wan tenê ewa mucîze ye Ava tenê ji me re lazim e û çi bikin gerek em piçkî teqdîr kin ji wan re loma ji wan piçkî kêm bikin ya nezanî ewa siyem ê derve yek fî min got daîre girtiye min behs kir yek fî êno em bimîn ser vê helwestê helwesta nêzîkî doza xwe nêzîkî miletê xwe rojekê were lê bes tiştê mulaheza keye bi taybet ji xelkê me Kobanê wek Efrînê ez niha tiştexilim û xelkê me Cizîrê re û hemî kesê din re Bawer kin bawer kin ez yek jê nemûne û ê wek min kêm belkî ê ku hîn mane baweriya wan bi birayetiyê û bi tekamulê ev di temam kin navbera herêmên me ye em nabêjim Kurdistan çar parçe ê navbera Kobanê û Cizîrê û Efrînê ji ber wisa herekî ji we lomê xwe bikin, lomê xwe bi hezkirin bikin. Bi rastî jî min mimkin sibe bi yekî bigerin ku were hîwarê jî bike belkî nebînin. Em ê kêm ê gumanî adeda me hejmara me gelkî kêm biye. Netîca ê qisa ê û tehmîşê û pêlanê ku serê me bûnî. Nizanim serê giya bûne lê bes niha bi warekî muheded de ez deyn dikim. Nezanî Min xwest ez vê bêjim û spas ji we gira hino we tehmûla min kir, we guhdar jî kir û pirsa we min fêdê min gelek fêde ji pirsê we kirin. Bi rastî wê ser ava bin jî bêjiyê min de man. Paşa rojê ez ji ser ava bikim. Min jî fêde gelekî dî ji pirsê we jî û ji nîqaşa we. Spas ji bo we. Hemûya şeva mîna xweş. Mixabin em hinekî reşbîn in lê eva ya gerek ji me re bibe hafiz. çiqasî hindik bi jî çiqasî kêm bi em danûstandina xwe berdewam bikin. Gelek gelek spas ji we hemwarê serhatina we êvar baş.